Әҗәле якынлаша ахры. Кызларыма үз һөнәремне тапшырмыйча, бу дөньядан китсәм, нишләрмен? Артык нечкә күңелле син. Нишлим соң? Алар бит җанымның кисәге. Җаныңның кисәкләре бәгыреңә таш булып утырмасын дисәң, бүгеннән үк эшкә өйрәт. Ничек инде? Син аларны чын-чынлап сихерең белән сихерлә, ә үзең берәр кая кит.

Менә булды да. Ә безгә шуның белән элемтә дә торырга кирәк. Әйе, ансыз ярамый. Менә минем монда чыбыксыз төшеп торган телефон бар. Өйдәге хәбәрләрне миңа шуннан хәбәр итеп тор. Бер дә шикләнмә, кирәк булса, сәгать саен шалтыратырмын. Кызларының хәле ничек? Кызларым икенче якларына борылып яттылар. Ярый алайса, саксызрак йөрү, уята күрмә. Тиз генә уянырлык түгел әле алар. Кызларымның ничек йоклаган җиләсен белсәм, телефонны алар белән тоташтырам. Рәхмәт, йорт иясе. Һәрвакыт шулай хәбәрләшеп торыйк. Борчылма, дидем бит.
Уф, ятарга өлгермисең, торырга кирәк. У, убырлы көзгеләрне сихерләгән. У, сихерләгән. У, убырлы, чык әле монда. Бездән моны рәхим-шәфкать көтмә. Ишетәсеңме, убырлы, безнең ашыйсыбыз килә. Очка үрсәк, ашны кем ашар? Кая минем олы кашыгым? Кая минем тирән табагым? Чыгарып куй менә монда. Мин диңгез аръягына командировкага киттем. Кая, кая нәбигатьле язганмы? Мин сезне сихер көче белән ямьсезләдем. У, убырлы! У, убырлы, безне чынлап ямьсезләгән! Әйе, сиңа карап куркыныч ул. Син убырлыны үзеннән йөз тапкыр убырлырак. Ә син, у, кара мунчәккәдән ике кызыл төсле. Ә син? Ә син, у, нәрсә сөйли башладык соң без? Бар белән нәрсә пешер? Ә ни өчен мин?
Чөнки мин синең атаң, апаларның сүзләрен сеңелләре тыңларга тиеш. Апа туйгач син пешер, хәзер син убырлы. Үзе, убырлы урынына калган кеше. Бик әмин дә, сине пешетәчәкмен, мин бәрәңге әрчи белмим. Әрчи мин килеш кенә пешер, мин шырпы сыза белмим, җилләнән дә сүндерәм. Сызарсаң, сызмам, ашарсаң, ашамам, пешерерсәң, пешермәм.
Уф, нәрсә сөйли башладык соң без? Тукта әле, минем кичә ярты тәгә ипием калган иде, шуны тапмаммы? Минем тәлинкәдә тоткан сандык калган иде, шуны булса да ашап куйдыйм әле. Әлү, әлү, убырлы, бу синме? Мин, мин, кызларның хәле ничек анда? Ашарга эзләнәләр.

Безне эшкә өйрәтмәкче.
Өйрәтми генә торыйк әле.
Ачка үлүем артыграк. Ишетәсеңме, Бурлы? Без ачка үләбез. Үләбез, үләбез, ачка үләбез. Чыгу, Бурлы, ашат безне.
Без барыбер син сихерләреңне өйрәнмибез. Ашарга да пешермәячәкбез. Юк, мин менә үлеп барам, бер күзем йомылды. Минем сукыр чәгем үлә, хәзер үзем үләм. Юк, минем үләсем килми, минем ашыйсым килә. Минем дә. Минем яшисем килә. Әлү, әлү, әлү, кызларының хәле ничек анда? Ашарга эзләнәләр. Бер дә үзләрен пешереп ашарга исәпләре юк. Инде ни эшләргә соң? Миндә бер уй бар инде бары. Йә, йә. Әгәр дә гашыйк булсалар, бәлки, эшкә өйрәнерләр димен. Кемгә? Кораллы бәйгеләр юк бит, ничек булмасын? Кайда? Безнең өйдә үк, яле исеңә төшер әле. Олабай белән Акнак кайчандыр егетләр иде бит. Ачуың чыккач, син аны эт белән эт белән мәчегә әйләндердең. Исемә төшә башлады. Алар бит авылыбызның урман каравылчысының уллары иде бит әле. Менә, менә, онытмагансың икән бит. Ә бит алар синең кызларыңа яшертен генә гашыйк тотып йөрлиләр иде. Син аларның кызларыңа юк-бар уй кермәсен дип, каты җәза бирдең. Менә хәзер үкенәм, бик үкенәм. Үкенгәч, хатаны төзәтергә кирәк. Башым катты, ни эшләргә дә белмим. Егетләрнең сихере кайда? Кайтарыр өчен, өйгә кайтасы була, ә кайтсаң, үзең беләсең. Әйе. Ә беләсеңме, дустым, син монда миңа булыша алачаксың. Ничек? Ничекме? Минем 99-нчы төенчекне 88-нчесендә бер ягы ак, икенче ягы кара каурый булыр. Ак ягы белән Мамайна, кара ягы белән без синең аркыларың сыпырсаң, сихерләре кайтыр. Алайса, мин эшкә тотынам. Уңышлар сиңа, дустым.

Чибәрләрнең данын яшеннәр утлы кылыч белән күккә язалар. Укый гына белергә кирәк. Ул утлы кылычлар күккә тагын ниләр язган икән? Кызларның берсе Җилбикә, икенчесе Кубанур диелгән. Бу кызларның белмәгән эше юк, ни тотсалар да, кулларында ут уйнаталар диелгән. Дөрес сукалыйсыз, дөрес. Ашарга пешерсәләр, телеңне йотарлык. Кер юпырсәләр, аклагына кояш сокланырлык диелгән. Дөрес әйтелгән, дөрес. Сез дөрес-дөрес дисез дә, миңа калса, без ялгыш кергәнбез. Мин дә шулай ул, монда бер дә матур кызлар яшәгәнгә ошамаган. Сез озын юлдан күзләрегез арыга. Әйе, безнең уңганлыгыбызга бөтен Коруман таң кала. Ә болар өйне бизәр өчен ыргытылганмы? Ә, боларны әйтәсеңме? Безнең өйдә тәртипсез этебез белән мәчебез бар, шуларның эше бу. Идәннәрне әле генә кыра-кыра юган идем. Син түгел, мин юдым. Юдың пычагын, син әле иелә дә алмыйсың бит. Мин иелә белмимме?
Менә, ой, билем, билем. Әйттем бит.
Бу идәннәр син юганда шундый чистамыни? Шулай шул. Ә сез кемнәр әле ул хәтле? Без кияү егетләре. Хәлләр сорарга килдек. Ләкин монда чуарларның кызлары күренми. Китик булмаса.
Юк, китмәгез, китмәгез. Китсәгез, безне дә үзегез белән алыгыз. Туйдык без моннан.
Безгә мондый кызлар кирәкми.
Безгә чиста. Уңган. Җитез.
Ягымлы кызлар кирәк. Безгә ошындылар. Нәкъ шундыйлар дип торасың. Без нинди андый гына булыйк? Без нишләптер күреп бетермибез.
Б, бәлки һөнәрләрегезне күрсәтәсезме? Күрсәтәбез. Кирәк түгел, кирәк түгел, китә, китә.
Кызлар, бәлки бөтен һөнәрегезне бер юлы күрсәтмәссез, ә? Күрсәтәбез! Кызлар безне ошатты шикелле. Ашап куйшабыз бит ул!

Алар элек тә чибәр иде, ә менә минем һөнәрне өйрәнергә уйлыйлармы, шуны әйт син! Уйламаган кая, матурлыкларын кайтарырга дип, барлык төенчекләремә актардылар. Хәзер әкияти һөнәремне синнән дә яхшырак беләләр. Әйбәт хәбәрең өчен авызыңа бал да май! Ә егетләр нишләп йөри анда? Алар без уйлаганнан хәйләкәррәк булып чыктылар. Йә, йә, кирәк җирдә мактап, кирәк җирдә юмалап, туйларыңны төши итеп киләләр. Яшьлек шул, яшьлек. Югыйсә мин дә мактап та, юмалап та карамадым түгел. Мәхәббәт диген, мәхәббәт. Ярый алайса, миңа өемә кайтсам да буладыр инде. Кызларымны бик сагындым. Үзем дә шуны әйтергә дип шалтыраттым. Бүгеннән юк ачык.
Сәлам булсын уңганнарга, сәлам булсын бөтен яктан табылганнарга. Сәлам булсын егетләрнең асылына. Кара ялта нинди матур чәчәкләр. Исләре соң исләре, төсләре соң төсләре. Кайсы үзгә карарга да белмибез гел. Сез үзегез болындагы иң матур гөл.
Әллә ялгыш күрдем инде? Юк, әни, юк.
Сокны беттегезме? Тишен, әни.
Мунча якын идек, мунча кересем.
Бәлешебез мичтә тора. Хәт синең кайтуыңа пешеп җитәр. Бу егетләр кемнәр буласың? Таныйм да кебек, танымыйм да. Берсе минеке, батырша, бик хуп, бик мәслихәт. Берсе минеке, айтылган. Бик әйбәт, бик күркәм. Рәхмәт сезгә әби шундый кызлар үстергән өчен. Әй, әбик, зур рәхмәт! И-и, балакайларым, сезнең кияүгә чыгасыгызны белеп, сезгә ибрап кайткан идем. Нәрсә соң ул, әни?
Менә, балалар, күрәсезме, ак яфрак. Бу ак яфраклар диңгез аръягындагы бер утрауда үсә. Алар хурлана беләләр. Мәхәббәткә хыянәт итсәгез, кызара, кайбер чакта да карала ул алда. Бу яфракларны кызартмыйча, каралтмыйча саклап тотыгыз. Рәхмәт, әни, без моңа тап төшермәсбез. Ул безнең бары тик матур эшләребездә генә язучы көндәлегебез булыр. Шулаймы, Айтуган? Шулай, гүзәлем.
Без дә аны чын күңел белән сакларбыз. Әйме, батырша? Әйе, гүзәлем.
Рәхмәт, балакайларым. Мең рәхмәт. Иманыбыз саклык булыр гомер-гомергә. Карак кошлар ояламас безнең күңелгә. Шул иманга гомер буе калырбыз тугры.
Тугрылык булыр һәрвакыт тормышның җыры.